Croeso, Rhys yma to den, a heddi ni'n mynd i fod yn ei dwdl yn seiliedig ar y geiriau dwylo dros y môr. Um, can yn amlwg sydd wedi cael ei ailwampio a'i ail ryddhau yn ddiweddar iawn, gyda'r arian uh, o'i lawr lwytho fe yn mynd at achos da iawn. Yn amlwg, bydden nhw'n falch iawn o'ch cefnogaeth chi tasech chi yn lawr lwytho y sengl. Um, Shout-out bych hefyd i ddisgyblion ysgol uh, gyfyn Bro Myrddin. Uh, wedi clywed bod chi wedi bod yn gwneud gwaith da a wedi gweld rhai o'ch doodles diweddar chi. Um, a croeso yn amlwg i unrhyw un uh, arall i wneud y doodle yma. Felly, os chi fel fi ddim yn dda iawn yn tynnu lluniau dwylo, tip bach cloi i chi, tynnwch lun rhyw gylch gyda pensil, A yn union yr un peth yr ochr arall. Hwna yw cledr y llaw neu cefn y llaw. A wedyn beth ni'n mynd i wneud yw ni'n mynd i fynd i fan ni a ni'n mynd o gwmpas yn rhoi y bysedd i mewn. Pan ni'n cyrraedd y diwedd, Do mewn ychydig a wedyn gall yr un olaf fod ychydig bach yn fwy trwchus fel yna. Um, wedyn ar yr ochr, garddwr nhw'n dod lawr a'r un peth yr ochr yna. Felly dyna un. A wedyn ni'n mynd i'r un peth yr ochr arall ond i'r gwrthwyneb. Tro hyn ni'n mynd i ddechrau'r ochr yma. Um, felly, ni'n trio cael nhw i fod weddol debyg o ran maint. Peidiwch becso os ych chi ddim cwaith yn iawn, ac yn amlwg, rydyn ni'n gallu newid pethau'n ddigon rwydd trwy stopio y fideo yma. A fe allwch chi hefyd rwbo mas gyda'r pensil. Yr un peth to, lawr ar y ddau ochr. Reit da, fi'n gallu gweld fanna nawr bod pethau ddim cweit fel o'n i moyn e, ond gyda'r pen di nawr beth byddai'n neud yw gwirio fe. Uh, yn amlwg bach o'i amser gyda chi, dwi'n mynd i wneud hwn yn gyflym iawn. Os ych chi'n tymlo o rhywbeth ddim cweit wedi mynd fel o'ch chi'n gobeithio bydde fe, just stopwch y fideo, Cyrwch yn ôl rwber. A jyst i newid yn gloi. A bydd dim problem o gwbl. Felly yna un dy fi. Fel wedys i fi wneud hwn yn gyflym iawn. Mae ddeuwch am unrhyw gamgymeriad bych dwl byddai i wneud. O, na, na, reit. Fi'n weddol hapus dweud hwnna. Felly, dyna'n ddwy lawi. Nesa, fi'n mynd i wneud ychydig o ddŵr. Felly, gallai wneud tonne. Yn mynd draws o'r ffram fach ar y gweilod. Gallai hefyd wneud rhywbeth tebyg wedyn yn mynd ar draws y canol, yn amlwg yn mynd tu ôl y dwylo, a ni'n gweithio'n ffordd lan. Beth ni yn mynd i wneud yw ni'n mynd i wneud rhywbeth o galon bach ar y top, felly cyn cario ymlaen yn bellach lan, ni'n mynd i siap calon bach fan hyn, to ffindwr canol, dot bach, a ni'n gallu rhoi dot bach lawr fyna hefyd. Felly dyna'n linell syth i mwy na lai. A wedyn beth dwi'n mynd i wneud yw dwi'n mynd i wneud calon bach yn dod rownd fan hyn a dod rownd fan hyn a wedyn geith e fod yn mynd tu ôl a mae fel sefynt o lawr fan hyn tu ôl y cefen. So os ydy ddim cwaith yn hapus dy fe, chi wastad newid e, os fi'n meddwl bod e ddim cwaith yn y traw digon ac yn y blaen, mae hwnna'n weddol dda i fi. Um, wedyn, pa chi yn hapus, newch eich siap chi. Hyn y to, os ydym cwaith yn iawn, gallwch chi fy nôl a newid e fel chi'n moyn. Okay? So dyna beth bydden ni'n un edrych fel, felly bydde fi bach yn dod tu ôl fanna, felly gallwn ni falle cael ychydig bach yn dod lan fanna. Mae hwnna'n weddol, weddol. Ydy, fi'n weddol hapus dy hwnna. Um, nesa, bydden ni'n rwbo mas um, unrhyw ran o hwn nawr sydd falle ddim cweit wedi gweithio. Um, Tio ffind y rwbr. Right, so byddwn ni'n ffind y rwbr, a byddwn ni'n rwbr mas y darnau, felly sy'n quite wedi gweithio fel wedes i. So, cledr a llaw, ble wnaethon ni'n cylchoedd i ddechrau off. Fath o'r yna fynd. Nawr, unrhyw fasedd falle, o ddim quite digon trwchus, neu yn rhy drwchus, felly nhw fynd. Just tacluso fe lan fel ych chi'n gweld ore. Dotie, lle nhw fynd. Right. Mae hwnna weddol, weddol o lan fi. Just tacluso. Okay, so mae gyda ni yn dwylo Gyda ni'r môr fel oedd wedi dechrau, ni'n mynd i gario mlaen nawr gyda bod ni'n gwybod bod hwnna'n mewn. Trwy gario mlaen i wneud y tonnau yma. A ble bynnag maen nhw gyda chi yn mynd rhwng y bysedd, tu ôl y bysedd ac yn y blaen, mae'n croeso chi adjyn y mewn. So mi eisiau bod rhi ffysi. so dyna mwy na lai y patrwm ni moyn. Mae croeso chi ar y diwedd wedyn, neu llwch chi'n neud yn awr, neud rhyw fframin bach eich hunan, lawr yr ochr, Os ti'n fficyso fe gyd lan 'na bydde hefyd yn neud y lliwio lot yn haws i chi, chi'n gwbo wedyn bod 'da chi ych bloci a lliw. Felly, y geirie dwylo dros y môr, mae'n mynd i ffitio mewn fan hyn. A to, mae'n mynd i fynd y gore chi'n gallu ffitio fe. So, yn amlwg, mae'ch dwylo chi felly mynd i fod mewn llefydd gwahanol i yma i'n ddwylo i, a'ch bysedd chi'n ffitio mewn llefydd sy'n wahanol i fi. I wneud yn haws, dwi'n mynd i fynd â'r rhan top yma i wneud dwylo, a fi'n credu bydd y dwylo dros yn mynd na hefyd. Newn ni dorri hwn yn hanner, felly bydd ni'r dwylo o'r ochr yma, dros yr ochr hyn. Dwi'n mynd i dorri hwnna'n y canol, felly mae Y yn mynd i fynd yn reit yn y canol, wedyn gewn ni môr yn y pigyn ar waelod y galon. Felly, i wneud dwylo, mae angen 1, 2, 3, mae eisiau 4 bocs yn chi. So, peth gorau i wneud, mae dyn ni rhyw siap lletwith iawn dwi fan hyn. So, dwi'n mynd i fynd lan fan hyn. So, gewn ni dy mewn yn y bocs cynt yna. Dwi'n mynd i fynd lan fanna wedyn, so mae dyn ni'n hanner ffordd ni. A wedyn, ar y diwedd, Gewn ni hwnna. Felly, ni'n mynd i fynd â dy fan hyn. So, cornel bach i ffwrdd yr ochr. Hael i wio fe mewn. Ond mae hwnna'n mynd i adael lle bach i ni wneud bocs bach ar gyfer y dy. U. Doi mynd lan. Llwch chi roi pig yn bach, bach fyna. Os chi moyn. Ni'n neud yr u. Y. Do lawr o'r top. Ac ar draws. Ok. Ni'n neud dwy, a wedyn o. Yn lawr y draw, a wedyn mae hwnna'n gadael bocs ar gyfer yr o. Felly dyna'n dwylo. Dros nesa. Felly dros, mae eisiau tri bocs yna ni. To, mae rhyw siap bach odd iawn dyn ni fan hyn, so fi'n mynd i gadw hwnna ar gyfer yr ys ar y diwedd. A wedyn dwi'n mynd i gael hwn yn y canol fel un bocs a hwnna'n mynd i fod fel bocs. So felly, bocs cynta, dy cynta yma. Dwi'n mynd i fynd â cornel bach i ffwrdd yn debyg i beth wnaethon ni gyda'r un cynta. I wneud y dy. Yr. lan ac ar draws. Felly dy yr o yn ffitio mewn yn dda fyna. Yr mae yst yn i'r y top yn mynd i fynd ar draws ac ar draws. Felly fel la. A fel la. Dros. Felly dwylo dros. Y yn mynd i ffitio'n gret yn y canol. Dwi'n mynd i gymryd box i ffwrdd o'r top. A wedyn ni'n mynd i gael y yn mynd o'r draws. So llinell i orffen yr yn y bant. Fyna, fel wedi si to, digon amser ar y diwedd i chi decluso fe. lan fel chi moyn. A wedyn mae môr, dyn ni'n mynd i fod ar y diwedd ar y bocs gwylod yma, so ni'n eisiau torri mewn i dri, so allwch chi gadw'r un yn y canol wrth y tenau. Ym, dwy linell yn dod am lan a rhyw fath o driongl bach i ffwrdd o'r top. O y cylch yn agos i'r gwaelod, gallwch chi fynd ar draws wedyn a gallwch chi wneud eich to bach eich hunan chi mewn fyna. A wedyn yr, jyst achos bod dyfu rhyw driongl fan hyn, dwi'n ei wneud yr fel prif lythyren mewn fan hyn. Felly, triongl bach yn pwyntio i'r ddeil lan fyna. Hwn yn dod am lawr. A wedyn hwnna bant o diwedd hefyd. Okay. Felly, dyna ni dwylo dros y môr. Unwaith chi'n lliwio fe, yn amlwg mae'n dewis yn hollol lan i chi. Um, falle shades gwahanol o las am yn ail falle yn mynd ar gyfer y dŵr, neu gallwch chi fynd na fe o ole i dywyll neu o dywyll i ole ac yn y blaen, neu rhywbeth am yn ail. Y dwylo, dywyswch chi pa le wych chi eisiau gwneud y dwylo, gallai fod yn rhywbeth lliwgar iawn neu gallai fod yn rhywbeth llawer mwy realistig. A wedyn, ar gyfer y galon, peidiwch defnyddio un lliw coch neu un lliw pink. Um, mae fe neis wneud rhyw fath o um, rhywbeth bach yn fwy diddorol dan gyda amryw o liwie um, ar hyd y llinellau yna, dan yr, so, y cochs a'r pencs ac yn y blaen, um, ond wneud e ychydig bach yn fwy diddorol na jyst un lliw fel un bloc enfawr dros y fe gyd. Um, disgwyl mlaen i weld beth i chi'n creu. Yn amlwg, rhannwch nhw ar Twitter ar ôl i chi orffen. Bydde fe'n greit i weld nhw yn Instagram, neu yn amlwg ar dudalen Facebook Oriel Odl. Pob lwc i chi, a gobeithio wela i chi i wneud fideo arall yn fuan.